A rih leh sikute chu nupa thawk riam tak mai an ni a, Istanbul-ah carpet dawr an nei a ni. Nikhat chu Arif-a thianhlui logger leh a kit hi an lo lang a, Arif chu an man a, hmun pakhatah hian hruaiin khawlah hian an thlung vet ta tlat mai a. Lugar thil tum ber chu Arif nupui chhuhsak a ni. Khawl changkang tak hmangin Lugar chu Arif anga a insiam ta a. An thlun vena hi time machine a lo ni reng mai hi a lo ni a. Kum mangtaduai khat liam ta Arif-a chu an thawn let ta daih mai. An thleng chiah chu a chheh vel chu a lo danglam hle mai. Dinosaur tui cheng lai te pawh hmuh tur an lo awm a ni. Chumi hmun a an kalsan chuan zawng rual hi a hmu a. Evolution theory-ah chuan heng zawng te hi mihring a la chang tur te an ni. Duhthlantu dang mai hek lo le. A rif chu chung zawng rual te bulah chuan a cheng ta a. An zirtirtu pa te a chang ngawt mai a ni. Hun a lo liam zel a, Thlasik hun a rawn inher chhuak ta a, Arif pawh a hmai a lo hmul that a hle mai. Zun a han tum chuan a zun chu a lo khal nghal thuai tam mai a, tha taka zun mai a harsat hle. Tih tur ropui tak awm hek lo le, Arif chuan a zun khang hmang chuan pangpar lem te a siam vel ta mai mai a. Thla tam fe a zirtir hnu pawh chuan zawng te chuan hmasawn zai an rel thei lo va. Anni lakah chuan beidawngin a awmna hun chu a chhuahsan ta a, mihring awmna a zawng ta a ni. A kalkawngah chuan dinosaur chi khat T-rexy a tawk ta hlauh mai a, chu ramsa chuan a lo hran khum chiam mai a ni. A tirah chuan a hlau viau a, mahse a hnuah chuan dinosaur chuan a naute hum a lo tum hi a lo ni a, a lo invo pum ve a ni. T-rex chuan a ti na lo va, kalsawn a han tum lai chuan khuai lian em em mai hi a rawn lang thut mai a, vui khat phei chu a zuk hman a ni. Chak takin a tlanchhiat chhan ta a, Thingkung hnungah a biru ta ni. A him deuh hnu chuan a rif a lu chu a hai ta a, a thal ta der mai. A rif chu zawi zawiin a rawn har leh ta a. A han men chuan a chung lam thingkungah chuan mihring ni awm tak pahnih hi a han hmu ta a. Engmah a sawi hma chuan an ham phuh hmang chuan an ham a. A chal darah tak chuan zu fuhin a rif chu a thal zui leh ta a ni. A han har leh chuan a rif chu puk chhungah hian a lo awm reng tawh a. Mi tam deuh hian an lo hualin thu te an lo cham khum chiam a, an lo hlau em em a, thah an lo tum hi a lo ni. Nimahsela, Arif hian a nunna zawh tur leh hun liam tawh hnua a let leh dan te chu a sawi vel a, mi hlauhawm a nih loh dan te chu a hrilh a, an ti hlum ta lo a ni. Arif hian an tawng a lo thiam leh hman vek a nih chu. Chutia an buai nuai nuai lai chuan tribe chak tak mai Arogean ho chu an lo lang ta thut mai a. An hotupa hi Karga a ni. Heng ho hi an chak mai bakah a chak lo zawk te an ti duh dah hle thin hi a lo ni. A nei tur neih te leh an hmanrua te chu an chhuhsak a. Karga hian thu sawiin an zinga mi pathum a hruai haw tur thu a sawi ta a. A thlan zingah chuan a rif chu a tel ve ta hlauh mai. A han hnial buai vel khang lang chu an duh lo nasa hle mai a. A chal darah tak chuan an ham fuh a. A tlu leh ta thlauh mai a ni. An khaw lamah chuan an hruai haw ta a, chutia an kal lai chuan an zinga pakhat hi a che sual a, a sakawr atang chuan tlaiin a kut a delh tliak zui a. An hotupa Karga chuan a la nun lai chuan a vui liam zui ta mai ni. Arif chu rawn inrawlh thuaiin a la thi loh thu te chu a rawn sawi a, a ban tliak te chu buaipuiin a cher khawng sak ta a, a rawn chhan chhuak ta a ni ber. A lawm khawp mai. An khaw chu a hnan thleng ta a.

tam takin an thih phah tawh hial. Khang puk mi Cave men pathum a hruai chhan pawh he hmuna lawn tur atana a tih te an lo ni. Arif chuan amah chauha a lawn tur thu a sawi a, a sawi ang chuan a lawn chho ta a. A tawpah chuan a chhip chu a han thleng ta mai a. A lawn chhuah chuan a chhip chungah tak mai hian pa pakhat hi a lo ding ta luau mai a, a han zawn ber ku maw ni ngei tura a ngai a ni. Lei lamah chuan hruaithlak chu tuma a ni chuan a lo hlau khawp mai a. A tla ta a, a the zui a ni. Arif chu him nam tak chuan a chhuk thla leh ta a, mite la tih theih loh a tih avang chuan an lo lawm hle a ni. A lawm nan par thi te an lo awrh tir vel a, a pa lo hruai thleng thei ta lo mah se Garga chuan a ngai dam ta tho a ni. Garga fapa Taso chuan Arif chet vel dan chu a lo ngai sang hle mai a, lungah chuan a lem te chu a han ziah sak vel a. Ta Saw hi lemziak thiam tak mai a lo ni a, a lemziah tawh te chu a han en tir vel a. Ta Saw leh a rifta ti ti chhoh zel lai chuan ta Saw an a ngaihzawng ruk nula lem a ziah te chu a lo lang ta a. Chu thil a han hmuh chuan a rif chuan a nupui chu a ngai zual hle mai a. A rif chuan ta Saw chu a puihna a dilchiam a. A khawvel a let leh thuai duh a ni. Tasawh chuan khawl an kawlh thu leh chu khawl erawh chu a pa in a dah that tlat avangin khawih mai mai chi lo a nih thu a sawi a. A Rif erawh chuan beidawng hauh lovin chu khawl awmna a hruai tur chuan a ngenchiam a. A tawpah chuan Tasawh chuan a aw ta a ni. Zan a lo nia, an pahnih chuan khawl an dahna hmunah chuan an lut ru ta a. Khawl eng emaw ni hi a lo awm ngei a. Mahse, engmah an khawih hmain Sipai Lal Karga chu a rawn lang ta thut a. Ani chuan an hotupa Ta Sawpa ni bawk hnenah chuan a hruai ta a. Kalia chu a lungawi lo tak zet a. A fapa chu a tui thlar ta a ni. Tasawp pawh chuan i duh duh ka duh tiin a lukhum paih thla meuhin an khua chu a chhuahsan ta a ni. An thian dun chuan an vak chhuak ta a. Chuti an vah vel lai chuan Tasawn a lem a lo zia sak tawh. A star ruk em em. A hming Mimi chu a thiante nena a lo inbual lai a va hmu ta a. Tasaw chuan inti romantic takin pangpar pek te chu an tum vei ngawt a. Mimi chuan a lo haw zek mai a. A ka pah tak mai chuan a lo pêt hrep mai a ni. Tûn hma in an khua an lo rûn tawh a ni awm e. Mimi te khua hi eng dang ni lovin Arif a man hmasa tu te kha an ni. Arif chuan a ṭhianpa kawr chu hlim sakin Mimi lem tatu inziak te chu a han hmuh tir vêl a. Hun a lo kal zel hnu chuan Arif chuan mipui te hnenah chuan kalphung thar nun nuam zawk an neih theih dan tur te chu a sawi vêl a. An chhuahsan tak Kaliapuk-ah khawl ṭha tak tak rûk chhuah tur a awm thu te chu a sawi a. Mite chu an phu hle. A thusaite chu hnial buai lovin tha an ti tlang a, an duh anga thil tihpui chu an tum ta a ni. Zankhat chu Kaliate khuaah chuan an va lut ru ta a, a puk chhunga khawl thil awmte chu an va ru chhuak ta a ni. Chung khawlte chu an hmang tangkai zui ta hle mai a, puk chhunga awm mai mai atan chuan thil uiawm tak a lo ni. Arif-a an zinga a tel ve hnu chuan chu khaw tribal te hmasawnna chu a zawn hian a zuang awt awt hi a ner ngawt mai. An nu te chu eirawn bawl dan te a zirtir a, naupang te tan sikul a buatsaih chak bawk. Lehlam khuaah chuan Kalia te chuan an puka thil hlu te ruk chhuah a ni tih an hria a, an hotupa chuan Karga chu an pahnih a va that tur chuan a tir leh ta a ni. An khaw a va thlen chuan an lo changkang ta hle tih an hmu thuai a, mak an ti hle. An thil ruk chhuah te chu pe let tur chuan a han ti a, pek let a hnek in Arif chuan el sen tak in a lo tawng khum a, a ti zak hle a ni. Karga chuan thinrim tak chung in sipai rual nen an rawn kir leh tur thu a sawi a. Ni khat chu Arifa leh nula te chu an picnic a, an khaw lam a an han haw chuan Karga te pawl ho chuan an khua chu an lo rawk vek a ni tih an hre nghal thawi a. Arif te chu Kalia te khuah chuan an va kal ta a, thupawimawh tak va sawi an tum a ni. Arif chuan an buaina chinfel dan tur rawtna a siam ta a, a rawtna chu mi paruk ve ve an inthlang chhuak anga football an khel dawn a ni. Arifa pawlte an chak a nih chuan Kalia chuan a thil lak zawng zawng te a pe let anga, Arifa te an chak lo a nih thung erawh chuan Arifa hian Kalia tan lung inchhawng sang a sak sak thung anga, chumi hmang chuan a pa an han hruaithla thei dawn a ni. beisei lo deuh maiin Kalia chuan an rutna te chu a lo pawm ve mai bawk a. Kalia chuan intithei takin an naupang lai a pa dam lai aṭang tuihin ball hmanga infiam an lo ti fo tawh a ni awm a, a hmuh tir vel a ni. An khuaa inkhel thiam thiam tur te chu a thlang chhuak ta nghal a. A hmuh nawm dawn e. Kum BC Magtaduai khat hun laia futsal inkhial te pawh en a khat alawm le. Arriva te lam thung erawh an buai khawp mai. Inkhel awmzia la hre miah lo hlir an lo ni hlawm a, thlan chhuah tur mai an awm lo. Mimi chu a rawn ding chhuak a. An zingah chuan tunmah goalkeeper lo ni tawh thin putar a awm thu hi a rawn sawi chhuak a, chu putar chu a rawn ding chhuak a. Tumkhat siriat zet a chhuah avangin inkhel a chawlhsan daih tawh a ni awm a, Arif chuan inkhel leh tur chuan a han sawm ngial a, mahse a lo hnar bur. A tawpah erawh chuan inzir chawp nawk nawk turin inkhel tham chu an thlang chhuak thei ta a, Arif leh Tasawt te pawh chu an bang thei ta bik lo. Training chu ngawrh tak maiin an han nei zui nghal a. an la thutak chho hle a ni. Hetih lai hian Mimi leh nula dang te chuan an jersey tur te an lo ngaihtuah bawk a, inkhelh nan ni tam a awm tawh lo. Arif FC te chu an phur sawt ta khawp mai. Inkhelh ni ropui tak chu a rawn thleng ta. Lehlam pawl ho chuan a tir lamah chuan inkhelh an thunun hle a, Arif te chu an thal pheng phung mai a ni. Awlsam takin Sili an khung nghal ta der mai. A mang anthlak chho ta hle a nih chu. Half time a nih hma hret hian vahneih tlak tak mai hian Arif Naldo hian a kheng lut ve ta hlauh mai a. Vahnawi tlak tak maiin player pakhat lawm hlim fal lutuk chuan Knee slide celebration ka nei e a lo ti ve khanglang pek a. Kham alh hluah hluah chuan a tleng thla ta daih mai ni. In lak Harry Maguire a tum vei nen. An score chu four one a ni ta. Half time chawlh a lo nih chuan team tawk chang leh nung tak mai chu an nei zui a. An chang bawk a, an infuih phur nasa hle a ni. Second half an han chan chiah chu an turu sawt ta khawp mai. Original Shaolin Soccer hi an ni ringawt mai a ni. An thun ta mawlh mawlh mai a. Si thum an khung hnu chuan an score zat chu four four a ni ta mai ni. An pawl zinga pakhat chuan tharum a thawh ta hlauh mai a, penalty an chawi ta a, keeper chuan a lo dang ta hlauh va, a kut erawh hman zui theih lovin a hliam ta a, keeper dangin a rawn thlak ta a ni. A tawp tep hnuah chuan Arif Naldo bawk chu rawn inlar leh in goal nalh em em mai a rawn tun leh ta a, five four in an chak zui ta a ni. Entu mipui te chu an sapa tal hi a ni ringawt mai e, hlim tak an ni. Lehlam pawl hotu Kalia pawh chuan lawmpuina kut a beng ve a, an sawi tawh ang kha tih hlawhthlin a tiam zui bawk a ni. An thenawm khua run fo tawh lo turin a intiam bawk. A rif erawh a lunglawm a kim thei tak tak lo. A nupui ngawt a ngaihtuah a, time machine zawng turin he khawi chhuahsan a tum ta a. A kal hmain a sana chu tasi a pe a, A zungbun chu Mimi a bun tir ta a ni. Thawk leh khatah eng hi a rawn awm phut a, a nupui Siku kha a rawn lang ta hlawl mai ni. Ani chuan khalai hmuna a rawn thlen ve thei dan chu a sawi ta a. TV-ah Zungbun leh Sana tunlai tak mai, mahse kum Makte Duai chuanga upa an lai chhuak lai hi an rawn ti chhuak a. Chu thil chu a lo hmuh chuan Siku hian a zir chiang ta a. Chu zung bunah chuan Siku tih hming te chu a chuang tih a hre ta bawk a. Lo fing harh chhoh zelin a pasal ti botu Logger kha a ri fa tak tak a ni lo tih a hre chhuak ta a. Silai nena tinin a pasal awmna a zawt ta a ni. Chuta tang chuan a ri hruai let turin a rawn kal ta vang vang mai a nih chu. Dam takin mang tha mai u le tia a inthlah hnu chuan an nupa chuan an bo zui ta a. An bo rual rual chuan a rif lem lem. Logger kha a rawn lang leh ta a, mite chuan a rif emaw an lo ti a. Eng thu tam mah a sawi hma chuan dinosaur pakhat hian a dawh ta daih mai neh.